abi im machine gun na water water e dey do. the the thing is that one like i told you i have not had sex with any person i know before i know married. i know Yes. this question wey i dey ask you now eh, Yeah. it is very important eh, na just say im no dey get erection im machine gun no dey answer attention abi even when e finally answer attention when e wan cry na water water e dey cry instead of akamu. Eh, so let me answer the question

your okay. family members nko wetin your family members dey do about this mm -hmm. issue they don call meeting family meeting with their own family meeting to see how to take you know maybe get any peaceful um, uh, resolution maybe una go take settle matter as we can make everybody go im own way because him don talk say him no dey marry again you sef don talk say you no dey marry again obviously una too no ready to continue again

Yes, she went to court and collect this uh, go ahead certificate mm, in one okay. for wedding. Okay. Okay, um, um, um, you know a thing will happen. Eh? We'll go open phone lines, um, uh, um, make people call, um, uh, give advice, and then go for give advice. And also, um, um, um, um, any other thing, I go still call you and ask you if any question they needed. And uh, I go like make you text me in number as well, if need be, make a call them.

once I meet the people, elderly people. Okay, people send me, send me, send me, send, send me the brother number. Send me the brother number. At least let me okay. talk somebody from inside. May not be like okay. only one side we here. Okay. okay. Thank okay, you. No mm, thank, thank, you very eh? much. Yeah. All right. All of una don't hear. I beg if you did there. Uh, our own the, the the lawyer wey me personally dey use on top this matter for our backyard eh, not dey available so for say make you call am e don e don travel comot for nigeria so if you dey there and you know say you be lawyer and you go like assist this lady uh, because right now to be honest with you uh, na lawyer na she need na lawyer na lawyer uh, na lawyer because the guy don talk say the guy don talk say no dey do again she too she too don talk say she no dey do again mm. good morning sir i bin call you you say make i call you back in two minutes Okay. Uh, so I beg, uh, uh, your your sister-in-law Amaka don't tell us everything where they go on. Uh, we say make we call you, make we hear from you first of all before we call your brother. So, mm, who am I speaking with? My name na Nedu. I dey call you from Wazobia FM. Okay. I'm, you know, I'm not living with uh, with them. Okay.

Yeah. Okay. Okay, no problem. Thank you very much, my brother. Uh-huh. All right. Uh, as I take talk, my sister, you don't hear now. As I take talk, I beg, send me your husband number. Mm, send and me the, and the sister. And the sister. Because now them I really need to talk to. In mm. fact, I go talk to the man because the truth is not the fear say the, your the husband go fit do anything. The one thing don't know say the matter day on air, you're not go fit touch you. Not worry yourself. What you want, he go give you. So send us in number uh, so that we go fit call them sharp sharp. Uh, plenty women plenty women wey don marry hmm. their husband dey do to the left to the left hmm. instead of going to the do to the right to the right wey be with woman eh? na to the left to the left na dem dey do most of them i know some e get some sef when e be say e dey popular e get some sef wey dey very very popular very loud people celebrities hmm. many of them many of them their their machine gun iwokom eh, for woman no no no no but for man him ebube dike na ya ebe you get the point now ogadedu i have a friend like that uh ogadedu i have a friend like that in my life but his problem is that each time we meet uh, we've dated for two years now each time we sleep together his machine gun used to stand erect and we make love but at the end nothing will come out

He say. His number no. He say that the guy. Say um, go do better man for the husband. Yeah. yeah? madam you go talk we want to call you back in the next fifteen minutes is that okay because we we we we, we, we need to discuss with you concerning amaka and your brother. okay no problem. Uh -huh. abeg abeg because na you connect two of them together now dem no wan marry again your husband your brother no gree leave am make you go with the children.

You, uh, you get me? I dey hear you. I dey hear you. Uh, yeah, see, see, the people can use this to resolve the matter. It will be better. Okay. You, uh, okay, no problem. No problem. If need be, we will call you back. Yeah. No problem. so with this small talk wey she talk now una don already know where the matter dey. Exactly. so e obvious say e dey obvious yeah. like say the girl hand clean. oga okay, good morning there is something to that marriage that that man should be properly investigated and interrogated because

If na if na wetin if na only her talk I for I, I no go resolve to say okay o oh, see as e be mm. but I don hear from the uncle the uncle say ah, talk to the talk husband to the... na him go fit I don hear sister. from the lady wey connect two of them wey yeah. know everything uh. she don talk say everything wey she talk na true so say the, the girl don go through a lot tire. she dey even dey feel for the she dey feel for the girl everybody don talk for the matter so which means she is right. so which means the man plan the thing he know say he just wan get pikin. Yeah. Oh. finish. Then finish use am as a front too for a while. use am oh. you understand. make dem no say this na wey im be actually. exactly make dem no know say na wey im be now the same house wey you dey with the girl another person another man dey there. dey the other room. my robos

mm. say i beg make he no go mm. make she just stay carry belle born one once he don born say make she still no leave the marriage mm -hmm. anything wey she wan dey do make she go dey do outside she fit go dey chop the turkey yeah. for outside oh. make their pikin dey chop their agege bread but make dem still dey form marriage. Mm. Oh. just to protect just the to protect the image of of the family. Yeah. the guy agree as i dey follow talk so now the guy get two houses for ikoyi

No pity. No pity. Make she find her way leave the house and make she carry her children. All right, thank you very much. It, it be like say una no hear wetin she talk when she say make she carry her children. Say the man no gree. The man no gree say make the children dey with her. Now the first pikin na three years old, the other one na two. She wan run comot for the house now because dem two don okay. In case you just dey join us for the show, hear am now. amaka send us message on top her marriage wey dem marry for 2018 now as dem marry for 2018 dem no date dem no do boyfriend and girlfriend say oh baby can i toast you like expensive dey do dem no do am hmm. na di sister of di man na im see amaka where she dey do sales girl say ah dis girl your wife material uh-huh. i no know how they dey dey know wife material mm. yeah wife material my brother is looking for who to marry come and marry him and the brother na na i i oh they call am say na forty years forty yeah at the time forty forty na im the guy be as at that time so which means right now the eh, the guy dey like forty-four mm. right now now as at that time wey the guy be forty then just she eh, was twenty she was twenty mm. the girl now na twenty-four small pikin twenty-four years old she never go anywhere oh. you get the point now very young girl so na wetin make the matter serious she gats comot sharp sharp save herself so dem two come do like one month oh traditional dem marry as dem marry now dem don dey inside the marriage even the mapokin the chopping of turkey mm. e no even too dey she say for the first three months mm, oga marriage the first three months of the marriage oga no gree um, give her

and obviously the girl never drill borehole before for her life you get the point now new timer na new timer e just dey enter the business new now for the first three months this man dey drill borehole dey drill borehole with the finger okay hmm. okay this one say uh, oga nedu i'll advise her to run to eh eh no be say you say you advise her to run to barrister ogbonye emeka with the one person wey go help her for free we no get money to pay she no get money yeah. so na person wey go help our friend na we dey find so finally after the drilling of borehole with the finger e come e say okay ngwa make dem do the normal way to oga she don if she comot cloth the man no go stand attention. Mm.

but dem do am like this until luckily one pikin come enter as she born that pikin for 2019 e no reach how many this thing again november six e no reach six months when when the when the pikin be five months yes. wey be november of 2019 mm. something come happen she come

e go dey sleep with room with man for two years now he and the man dey sleep for inside their own house wey he give the another man another boy say the boy then you and the boy go dey sleep for the same bed e dey wash the guy cloth e dey wash the guy boxers dey wash the guy towel dey wash the guy everything oga you say you no wan marry me again me sef i say i no wan marry again give me children now make i dey go the man say no say e go dey there according to how say the man like agege bread. Mm.